Садри Максудиның чит ярлары. Унтугызынчы гасырда рус кешесе татарларны вәхши, караңгы милләт итеп күзаллаган. Урам җыештыручы, извозчик, әйбер ташучы, татарлар өчен иң яраклы эш. Кыскасы, түбәтәй кигән, надан халык. Словом, невежественный народ в тюбетейках. Наступает 20 век, и Россия с удивлением обнаруживает татар, Менә 20 нче гасыр килеп җитә һәм Россия урам себерүче түгел, Ә хокук, азатлык, милләт кебек сүзләрне авыз тутырып әйтүче татарларны күрә. Россия Думасында көтмәгәндә генә бөтен империяне тетрәтә торган татар пәйда була. Ул Садри Максуди, Дума депутаты һәм Сорбоннаны бетергән кеше. Инглиз королевасы кулын үбәчәк һәм Ататөрекнең киңәшчесе булачак шәхес. Тынгысыз җан Садри.
Садри Максуди родился в деревне Ташсу нынешнего Высокогорска. Садри Максуди хәзерге Югары Ыслан районының Ташсу авылында туган. Иң элек авыл мәдрәсәсендә, соңыннан Казанда укый. Обучение в одном из казанских медресе. 19 лет от роду Садри Максуди пишет роман. 19 яшендә Садри Максуди роман яза. Аның исеме бүген оригиналь түгел, тормыш. Ләкин әлеге әсәрдә татар җәмгыятен борчый торган мәсьәләләр күтәрелә. Ике елдан соң Садри Максуди Ясная Полянага бара, анда үзенең кумиры Лев Толстой белән очраша. Ул вакытта танылган язучы инде ялан аяк йөри һәм кунакларны бик сирәк кабул итә. Садри Максуди аңа ничек эләккән? Сер. Бәлки, үҗәт холкы үз ролен уйнагандыр. Ә бәлки, бөек каләм иясе, белемгә сусаган әлеге яшь татар егетен ошаткандыр. Париж. Менә ул аякларым астында. Бу Казан да, Мәскәү дә, Питер да түгел. Бу Париж. Әле мин яуламаган Париж. Шәһәргә, Эйфель манарасыннан карап Садри Максуди әнә шулай уйлагандыр. Француз телен белмәгән, кесәсендә акчасы булмаган. Ләкин ул яшь, сәләтле һәм ул тормышка сусаган. Һәм тагын бер әйбер, ул үзен милләтенә бурычлы итеп хис иткән. Бөек милләте өчен күңеле сызлаган. Садри Максуди Париж университетына, соңыннан Сорбоннага керә. Ә бер елдан ул французча, әлеге телдә фәнни фантастика язарлык итеп белә. Сорбоннаны тәмамланганнан соң ул Казанга әйләнеп кайта. Күңелендә өр-яңа фикерләр. Думага ул 1900 1906 нчы елда ул Иттифак фиркасеннән Думага тәкъдим ителә. Соңыннан Икенче дәүләт Думасына депутат итеп сайлана. Ул вакытта анда кырыкка якын мөселман эшли.
Максуди Думаның президиум әгъзасы булып та хезмәт итә. Икенче Дума таратылганнан соң, ул Өченче Думага сайлана, анда 1907 елдан алып 12 елга кадәр хезмәт куя.
В это время там обсуждался законопроект о начальной школе. Ул чорда Думада башлангыч мәктәпкә кагылышлы канун турында бәхәсләр бара.
Әлеге канун буенча башлангыч мәктәптә белем фәкать русча бирелергә тиеш була. Садри Максуди кискен рәвештә каршы чыга.
Ул проблемалар мөселманнар белән генә түгел, шулай ук фин, поляк, башка милләтләрдә дә туачак дип белдерә.
Бала белемне туган телендә алмаса, ул аны онытачак. Башлангыч белемне алып та, аны туган телендә дәвам итмәсә, милләт үләчәк, дип әйтә ул. Его на родном языке он не продолжит, его нация вымрет. Начало 20 века. Пора созидания и перемен. 20 гасыр башы. Үзгәрешләр чоры. Уян татар дип яза бу елларда Тукай. Азатлык рухы көчле, иске тәртипләргә берәүнең дә әйләнеп кайтасы,

Бу чорда белем учаклары Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Оренбургтагы Хөсәйния һәм Уфадагы Галия мәдрәсәләре. Татарның яңа буыны нәкъ биредә туа. фикерли торган, милләтне ияртә ала торган буын, боларның барысы патша хөкүмәтенең ачуын чыгара башлый. Җәдитчелек ысулы белән укыткан мәдрәсәләрдә тентүләр башлана. Бөтен Россиягә дан тоткан Ижбуи мәдрәсәсен җимерәләр. Ул бүтән инде эшләмәячәк. Демократик җәмгыять шок хәлендә. Нәтиҗә бер генә, патша хөкүмәте үсә башлаган милли үзаңны бастырмакчы. Садри Максудиның Думадагы чыгышы 3 сәгатькә якын дәвам итә. Ул регламентка каршы һәм күпчелеккә каршы сөйли. Залдан кычкыралар. Җитте, кит аннан! Ә трибунада гаҗәеп көчле һәм батыр Садри Максуди. Мөселман, поляк һәм фин фракцияләре аның яклы. Акыл һәм гаделлек аның яклы. Садри Максудиның чыгышыннан. Хөкүмәттә булган милләтнең милли сәясәте теге яки бу милләт вәкиленең проблемасын уйлап табуга бәйле булырга мөмкин. Үзен бөек дип санаган милләт я яһүдләр проблемасын, я поляклар проблемасын уйлап чыгарып үзен тагы да бөек итеп күрсәтергә тырыша. Шуңа күрә әлеге милләт бүген бөтен көчен куеп Россиядә мөселман проблемасын күтәреп чыкмакчы. Думадагы Садри Максудиның чыгышын Кайбер рус газеталары рус дәүләтенә каршы булган чыгыш итеп бәяләячәк. Аның берсе аның э, Төркстанга кагылышлы мәсьәлә Одно из самых значительных его выступлений касается Туркестана. Аның иң зур чыгышларының берсе Төркистанга бәйле.
Патша хөкүмәте анда җирләр имештер буш тора дип, әлеге җирләрне рус крестьяннарына сата.
Шул рәвешле руслар, кыргыз һәм казахларга тиешле җирләрдә яши башлый.
Ә тегеләр җирсез кала. Әлеге мәсьәләгә карата ул фикерен кискен белдерә. Бу бит төрки, мөселман милләтләрне юкка чыгару дигән сүз, дип әйтә ул һәм моны туктатырга таләп итә.
Әлеге халыклар үз җиренең хуҗасы булырга тиеш. Ни генә эшләмәгез, Төрки һәм мөселман милләтләрен юкка чыгара алмаячаксыз. Без бар һәм без булачакбыз. Татар милләте һәм төрки халыклар Россия тарихында яшәячәк.
Һәм без һәр вакытта Россия белән, рус милләте белән тату яшәячәкбез. Ләкин динебезне, телебезне, мәдәниятебезне, сәнгатебезне тыярга тырышмагыз да, дип әйтә ул.

Кайнар һәм озын бәхәсләрдә илһамландыра торган хакыйкать туа. Татар милли республикасы турындагы хыял тиздән чынга ашачак. И в июне 17 -го года провозглашается... Унҗиденче елның июнендә Эчке Россия һәм Себер төрки татарларының милли-мәдәни мөхтәрияте игълан ителә. Көткән көн килеп җитә, егерме өченче ноябрьдә Уфада
Приходит долгожданный день в Уфе 23 Күптән көтелгән көн килеп җитә. Уфада 23 ноябрьдә беренче милли мәҗлес ачыла. Почти 400 лет назад мы потеряли свою государственность. И вот Кереш сүзендә Садри Максуди әйтә, 400 ел элек диярлек, без дәүләтчелегебезне югалттык. Һәм менә беренче тапкыр без янә дәүләтебезне төзедек. Мин мәҗлес утырышын ачык дип игълан итәм.

Һәм шушында беренче мәртәбә милли-мәдәни мөхтәриятнең рәисе, ягъни беренче. Казан ханлыгы җимерелгәннән соң беренче тапкыр үзебезнең дәүләт төзелә. Аның беренче президенты, Садри Максуди. Создается наше государство, и первым его президентом становится Садри Максуди.

Ләкин ул Совет губерниясе генә булачак.
Һәм татарлар, янә һәм янә Россиянең аяныч язмышын рус милләте белән бергә уртаклашыр. Новая власть приговаривает Садри Максудова Яңа хөкүмәт Садри Максудыйны үлем җәзасына тарта. Ул Финляндиягә, соңыннан Франциягә китеп бара. 1923 елда ул Сорбонна профессоры була, тиздән аны үзенә ата төрек чакыра. Садри Максуди аның киңәшчесе була һәм төрек парламентына сайлана. Аның язмышы моннан ары Төркия белән бәйле. Үзенең яңа ватанына ул бөтен энергиясен, бөтен сәләтен багышлый. Ә без янә язмышның гаделсезлегенә шаһит булырбыз. Ни өчен соң әлеге бөек акыл иясе милләтенә хезмәт итә алмаган? Хәер, Садри Максудиның язмышы башкалар белән чагыштырганда шөкерана кылырлык. Ул бай, хөкүмәткә якын була, аның хезмәтләре үзе исән чагында ук бастырыла.

Садри Максуди өчен исә Ватан 700 аг артында кала. Гомеренең соңгы елларында ул бик тыныч һәм бик диндар булган диләр. Кем белгән, бәлки кичләрен ул диңгез ярына чыгып, диңгез дулкыннарына карап уйлангандыр. Күңеле җиде диңгез артына тарткандыр. Кая ашкынасың син? дип сорагандыр Садри Максуди. Өйгә, дип җавап биргән күңеле.